מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת ביצה דף יט ט עמוד א'. לאמיר לייענען גאנץ אויבן די צווייטע שורה. תני רבנן. כלי שנטמא מערב יום טוב, א כלי וואס איז טמא געווארן פון ערב יום טוב, איה מטביל אין עושה בין השמשות. זאגט מיר תנא קמא זאלסטו וויסן, גיין איז גיין טובל'ן פון בין השמשות דאס טו איך נישט טון. ביי א שמש איז דאך א שאלה וועלכע טאג איז היינט, איז היינט די היינטיגע טאג אדער ניין שוין די מארגעדיגע טאג, און אויב גייט עס יעצט מאכן ערב יום טוב, צו איז בין א שמש, פון איין זייט קען זיין אז ס'איז נאך ערב יום טוב, פון די אנדערע זייט קען זיין ס'איז שוין יום טוב, היות ס'איז א ספק, מוז זיך אכטונג געבן, מוזן מורא האבן און מוזן חושד זיין אז ס'איז שוין יום טוב, אויף יום טוב מעג איך דאך נישט טובל'ן א זאך וואס איז טמא געווארן פון נעכטן, און פאר דעם זאגט תנא קמא, כלי שנית מום ערב יום טוב, איה מטבילי נושא בין השמשות, בין השמשות מעגסט עס נישט גיין טובל. ר' שמעון שזירי אומר, אף בחול איה מטבילי נושא. ער זאגט כ'וויל דא צולייגן, נישט נאר ערב יום טוב איז דא א פראבלעם מיט בין השמשות, א יעדן טאג, גיין טובל'ען א כלי בין השמשות ס'איז א פראבלעם. פארוואס? מפני שצריך הערב שמש. זאגט ער, איך וויל אסאך מער ווייטער טראכטן ווי ווי דו האסט א פראבלעם דא מיט יום טוב נישט יום טוב. זאג דו די מענטש וואס קומט דא גיין טובל'ן ערב יום טוב, אדער קענסטו זאגן די זעלבע זאך יעדן טאג פונעם יאר, אבער ער קומט אויפן צייט פון ערב שמש, פשט איז אז דער מענטש ווייסט נישט אז ס'דא אזא מושג אז אפילו דו האסט גע'טובל'ט דעם כלי מיינט דאס נאכנישט אז ס'איז טהור, דו קענסט נאכנישט עסן קיין טרימער דערמיט, קענסט נאכנישט עסן קיין קאטשעם דערמיט, איך דארף ווארטן אויף ערב שמש, און אויב אזוי האב איך מורא, דער איד וואס קומט דא אריינלויפן אין מקווה ביין א שמשות, האב איך מורא אז ער ווייסט נישט דערפון, און ער מיינט, ביין א שמשות, אז דאס נאך א צייט, דאס הייסט מיין כלי האט ערב שמש, און פאר דעם צומארגנס, אדער ווען איך האב געענדיגט ערב שמש קען איך עס נוצן. און אויף דעם זאגט ער, כדי דער פראבלעם זאל נישט געשען, כדי דער מענטש זאל נישט מאכן קיין טעות, איז אז דו זעסט א איד אריינלויפן אין מקווה, דו זעסט ער וויל אריינכאפן דעם הערב שמש, ער וויל אריינכאפן דעם היינטיגן טאג, גלייך גיי אים סטאפן, זאגן רבי'ן ניין ניין ניין דאס גייט נישט, הערב שמש איז א ספק, ס'איז עפעס אישון נאכט, אז אישון נאכט פשט דו האסט פארפאסט דיין הערב שמש, און צומארגנס וועסטו נישט מעגן נוצן דיין כלי. איז פאר דעם כדי חס ושלום מ'זאל נישט צוקומען צו אזא טעות און זיך איינרעדן יא, כ'האב עס געמאכט ערב שמש, כ'האב עס געמאכט ביי א נשמושת דאס הייסט כ'האב שוין געהאט ערב שמש, זאגט מען פאר אים זאלסטו וויסן, נישט דא אזא מושג גיין טובל'ען א כלי ביי נשמושת, אדער מאכסטו עס בייטאג האסטו אוודאי ערב שמש, אדער מאכסטו עס אפשר ביינאכט וואס דו ווייסט אוודאי דו האסט נישט קיין ערב שמש, אבער די צייט וואס קען זיך מאכן אז א מענטש זאל מאכן א טעות, די מענטש וועט זיך איינרעדן ער טאר האבן ערב שמש, דעם וואס איז א גאנץ יאר איז אסור צו גיין טובל'ן אין א כלי, און ס'האט גארנישט מיט ערב יום טוב, יעדן טאג האב איך די זעלבע פראבלעם. זאגט די גמרא ותנא קמא, פארוואס האלט תנא קמא, ער זאגט אז ניין, ערב יום טוב איז א פראבלעם, פרעגט די גמרא לא באי הערב שמש, וואס תנא קמא דארף נישט האבן הערב שמש? לכאורה רבי שמעון שזיר האט א גוטע טענה. זעט אויס קען מען א קעלקעל דערפון. פארוואס איז תנא קמא נישט מעורר דערפון? תנא קמא זאגט נאר, די איינציגסטע מאל ווען דו וועסט אכטונג געבן איז ערב יום טוב, אבער חוץ דעם א גאנץ יאר געזונטערהייט. וואס מיט ערב שמש? ער דא נישט טאקע ארויסקומען א טעות? אמר רב און אויף דעם ענפערט רבא, אשכחתיני לרבנן דבאי רב. ער דערציילט אז איך האב געטראפן דארטן די תנאים, איך האב געטראפן, נישט די תנאים, די אמוראים דארטן, די רבנים וואס זענען געווען דארטן ביי רב, די יאסעלע ווי קאמארע זאמס פארענטפערט אזוי, און ער זאגט, במחשבתו ניכרת בתוך מעשיו כמפלגה. זיי האבן מסביר געווען די גאנצע מחלוקת וואס מען האט דא, איז במחשבתו ניכרת עליו, און דעמס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט ר' שמעון שזירי. די גמרא פרעגט והיכי דמי, זיי מסביר דיינע ווערטער, איך פארשטיי נישט. זאגט ער אזוי, האבן זיי מסביר געווען אזוי, כגון נקוט מנה בידי, דו זעסט דער מי ד האלט א כלי אין די האנט, ורועד ואוזל בין השמשות להטבילה, און דו זעסט אים לויפן צום מקווה בין השמשות, ער לויפט אריין אין מקווה ער וויל כאפן ער וויל גיין דא טובל'ן דעם כלי. איז אויף דעם איז די מחלוקת, מה הסבר, תנא קמא האלט, האי דקא נק, האי דקא רועית ואוזל, מאי דאי ידי דבוי הערב שמש. תנא קמא זאגט, קוק אן זיין באדי לענגוויטש, דער מענטש לויפט אריין אין מקווה. פארוואס מיינסטו ער לויפט אריין אין מקווה? זאגט תנא קמא קוק אהער, דער איד ווייסט זייער גוט ער מוז כאפן הערב שמש. ער מוז גיין טובל'ן זיין כלי פאר ס'געשעהט הערב שמש. לויפט ער לויפט ער צום מקווה. יעצט למעשה קומט ער צום מקווה און ער גייט עס טובל'ן עטס קוקן אויפן זייגער, ווי שטיי איך יעצט? פאר בין השמשות אדער שוין געווען בין השמשות? ווייל ער ווייסט זייער גוט אויב האט עס געכאפט פארדעם, פיין, על איך ווארטן ביז הערב שמש און גלייך נאכדעם עס קענען נוצן, אויב האב איך פארפאסט, דעמאלטס ווארט איך אויף מארגן, די גאנצע מארגעדיגע טאג גייך עס נישט נוצן, די מארגעדיגע הערב שמש וועט מטהר זיין מיין כלי אינגאנצן און ערשט דעמאלטס גיי איך עס נוצן. דאס הייסט די פאקט וואס איך זע אים לויפן זאגט תנא קמא, דאס איז די גרעסטע ראיה צו ווייזן אז דער איד ווייסט וואס ער טוט, ער ווייסט ער מוז דא קוקן אויפן זייגער, ער ווייסט יעדע מינוט ציילט ווייל ער מוז אריינכאפן הערב שמש. און אויב אזוי זאגט תנא קמא, וואס איז מיין פראבלעם דעמאלס? א גאנצע יאר געזונטהייט זאל עס מאכן, ערב יום טוב איז דא א פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? איך וויל נישט זאלסט קומען טובל'ן אז ס'איז יום טוב, פארדעם זאג איך דיר ערב יום טוב מעגסטו נישט, אבער א גאנצע יאר געזונטהייט קענסטו יא גיין טובל'ן. און מאסאווע ווי הרב שמשון זירי האלט, מחמת מלאכתו היא דקרית. יא דו זעסט דעם איד לויפן, וואס מיינסטו ער לויפט ווייל ער וויל אריינכאפן ערב שמש? נעה וואס עפעס? ער איז א פאריאגטער פארפלאגטער מענטש, ער לויפט ווייל ער לויפט, זיין ארבעט, ער מוז אריינכאפן, ער מוז טון, ער מוז מאכן. און פארדעם די פאקט וואס דו זעסט אים לויפן, דאס מיינט גארנישט. נאר וואס די איד גייט טובל'ן און גלייך רעדט ער זיך איין אה, כ'האב עס געכאפט, ס'איז פיין, ס'איז גוט, הערב שמש. איי עס איז שוין געווען בין השמשות, ער ווייסט נישט צו זאגן קיין מעשות. און פארדעם האט ער אויסגעמאכט קלקול. און פארדעם זאגט רבי שמעון שזירא זאלסטו וויסן, יעדן טאג דו קומסט און דו זעסט איינעם וואס גייט הערב שמש, דו זעסט איינעם וואס גייט בין השמשות צום מקווה, זאלסטו וויסן, סטאפ הים. ער וועט נישט כאפן, ער האט פארגעסן, ער ווייסט נישט די הלכות, און פאר דעם מאך זיכער אז דו זעסט איינער וואס גייט און ער וויל גיין טובל'ן זיינע קלייד זיינע כלים בשעת ס'איז ביי די שמשות, סטאפ אים, לאז אים נישט גיין, און דאס איז נישט קיין ערב דין א ערב יום טוב'דיגע דין, דאס איז א יום טוב וואס איז יעדן טאג, וואס א דין וואס יעדן טאג דארף מען אכטונג געבן אויף דעם, און אזוי האט רובא געהערט, דאס איז דא די מחלוקת צווישן ר' שמעון שזירא מיט תנא קמא. די פאקט וואס יענער לויפט, איז דאס א ראיה אז ער ווייסט פארוואס ער לויפט? אדער ניין ער איז פשוט פאריאגט און פארפלאגט? תנא קמא זאגט דאס איז די גרעסטע ראיה, דארפסט גארנישט טון לאז אים ער איז אקעי, אה ר' יום טוב האב איך א פראבלעם? ווארשיינליך רבי שמעון שזירא זאגט ניין, דער מענטש איז פשוט פארפלאגט און פארדעם לויפט ער. און אויב אזוי דו קענסט אים סטאפן מאך זיכער, זאג אים רבי איד, דו דארפסט פון מהר א שמש, דו ביסט יעצט געגאנגען שוין געווען צו שפעט, און פארדעם א גאנץ יאר איז אסור צו גיין טובל'ן דורך ביינער שמשות. אבער זאגט רבה ואמינא לי אנא, איך האב אביסל אנדערש מסביר געווען און איך זאג דיר אזוי, ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו דכולי עלמא לא פליגא. רבה זאגט קוק אהער, דער גאנצער שמועס דא איך זעה איינעם לויפן, הייסט עס ער ווייסט יא, הייסט עס ער ווייסט נישט, זאגט רבה אוודאי דאס איז נישט קיין שום שאלה נישט, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, ווען איך זעה דער איד לויפט, אוודאי פארשטיי איך ער ווייסט וואס ער טוט, ער ווייסט ער מוז אריינכאפן, ער ווייסט ס'איז דא א זייגער, ער ווייסט ער מוז אכטונג געבן. און דאס קען נישט זיין דאס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי שמעון שזירי. נאר וואס כי פליגי, זאגט ער ווי איך העל אלעס נישט מסביר זיין וואס איז דא די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי שמעון שזירי. זאגט אזוי כי פליגי כגון דאיתמר בפחות מקדשה דא רעדט מען פון א איד וואס עטליכע וואכן צוריק איז ער געקומען צום רב און האט געפרעגט די רב קוק הרב לעבן איך האב א שאלה איך האב דא א כלי וואס איז טמא געווארן לאמיר זאגן פון א ביינדל פון א מעס אבער עס איז געווען פחות מקדשה א ביינדל וואס איז געווען פון א שרץ פחות מקדשה יעצט יעדער איינער ווייסט פחות מ כ א דשא, דאס מיינט אז ס'וועט נישט ס'וועט נישט מטמא, נאר פון א דש און ווייטער קען עס מטמא זיין, ווען ס'איז פחות מ כ א דשא, קלענער ווי א לענטל, קען עס בכלל נישט גיין מטמא זיין. אבער דער איד קומט צום רבין און פרעגט די שאלה, רוב לערן איך האב דא א כלי, ס'איז געווארן טמא פון א פחות מ כ א דשא, וואס איז די הלכה מיט דעם? און דאס זאגט די גמרא יעצט, און דאס זאגט רא ו, אויף אזא איד כגון דער איתמר בפחות מקדשה, ער קומט פרעגן דא, זיין כלי איז געווארן טמא פון א פחות מקדשה, ועשה לה כמאי דרבנן לשאילה, און ער קומט דא פאר א רב פרעגן, בפחות מקדשה, וואס איז די הלכה מיט די פחות מקדשה, איתמר, ווערט עס טמא אוי לא? און אויף אזא איד, אויף דעם יעצט איז דא די מחלוקת צווישן רבי שמעון שזירי מיט תנא קמא. מעשה ו, רבי שמעון שזירי האלט, מיט די הוא לא גמור, הער רב שמש נמי לא גמור. אז דו קומסט פרעגן אזא מרצות'דיגע קשיא, א זאך וואס יעדע איינער וואלט געדארפט וויסן, פחות מי כדאשתו איז נישט מטעמי, אבער פארט די איד קומט צום רב פרעגן, מיינט דאס דער האט נישט קיין אהנונג וואס טוט זיך מיט זיך בחייכון ובמייכון? און אויב אזוי דער איד האט נישט קיין אהנונג וואס טוט זיך מיט טומאה טהרות? און אזא איד זעהסטו ווי שפעט ער לויפן ביי די שמשות לויפט ער צום מקווה זאגט ער פשוט משזיר סטאפ אים ער האט נישט קיין אהנונג וואס טוט זיך מיט זיך און אויב אזוי אז ער האט נישט קיין אהנונג וואס טוט זיך מיט זיך סטאפ אים לאז אים נישט גיין טובל'ן ביי די שמשות ניין, קענסט נישט גיין טויבן ווייל די מוזט האבן הערב שמש און די ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, אבער בעיסיק הלכה ווי פחות מקדשה ווייסט נישט, ווייסט ער דאס אויכעט נישט, און אויב אזוי אים לאזט נישט גיין טויבן אזא זאך ווען עס קומט צו ביין א שמשות, ווייל ער וועט מיינען ער האט דאך דעם אויכעט הערב שמש און די גאנצע זאך איז ארלעדיגט און ער וועט נוצן דא א כלי וואס איז באמת נאך אלץ טמא. און פון דעם זאגט רבי שמעון שזירי, סטאפ אים, לאז אים נישט, דאס איז א דין פון א גאנץ יאר. מה שאין כן אין מעשה ו, תנא קמא געהאלטן, הוא הי' דלא גמור, הוא הערב שמש גמור. תנא קמא געטענה'ט, די פאקט וואס דו האסט געזען די איד געקומען צום רב אפאר וואכן צוריק פרעגן אזא קלאץ קשיא, דאס מיינט נאך נישט אז ער ווייסט גארנישט. ס'מיינט טאקע א זאך וואס שטייט נישט קלאר אין די תורה אז פחות מקדשה אז ס'נישט מטעם בדעות ווייסט ער נישט. אבער הערב שמש וואס שטייט קלאר אין תורה, דאס ווייס ער יא. און פאר דעם זאגט תנא קמא, די פאקט אז ער געפרעגט איז א קלאצקע א ש מיינט נאך נישט אז ער איז א זעם הארץ. און פאר דעם לאז אים, דו זעסט אים גיין ביי אן א שמשות, לאז אים, ער ווייסט. דארפסט זיך נישט זארגן אויף אים, ער ווייסט. מען דארף נאך האבן הערב שמש. און ער וועט עס נישט נוצן, ווייל ער ווייסט ס'איז שוין צו געווען צו שפעט. ערב יום טוב איז א אנדערע פראבלעם. ערב יום טוב האב איך א פראבלעם מיט יום טוב, פארדעם זאגט תנא קמא דאס איז די איינציגסטע מאל וואס איך האב מוז דערייסען, ווייל איך וויל נישט דאס גיין אויף יום טוב גיין טובל'ן, אבער א גאנץ יאר? די פאקט אז ער האט דיך געוויזען אז אמארעץ, דאס מיינט נאך נישט אז פאר יעדע זאך איז אמארעץ, קען זיין אז זאך דווקא זאך וואס שטייט נישט קלאר אין תורה אויף דעם איז ער טאקע אמארעץ, אבער זאך וואס שטייט, תורה זאגט קלאר אז מען דארף האבן הערב שמש אויף אזא זאך, דאס האט ער נישט פארגעסן, דאס ווייסט ער, און פאר דעם געזונטהייט קענסטו גיין א גאנץ יאר גיין טובל'ן אין אזעלכע ביינער שמשות. איז געשטאנען אין די משנה ומטבילין מגב לגב. אויף דעם זאגט די גמרא תני רבנן, כיצד מגב לגב? זיי מיר מסביר דעם היתר וואס די משנה גיבט מגב לגב. מגב לגב מיינט, איך האב געטובל'ט עפעס א זאך, פאר עפעס א געוויסע סיבה, יעצט ווילן איך עס טובל'ן און זאגן ניין איך וויל עס נישט נוצן פאר דעם איך וויל עס נוצן פאר דעם, אויף דעם זאגט מיר די משנה יא דו מעגסט דאס טון, און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט כיצד מגב לגב, געב מיך עפעס א משל וועלכע זאך וועלכע כלי מעג איך גיין טובל'ן ווייל ס'איז מגב לגב, און אויף דעם ענטפערט די גמרא אזוי הרוצה לעשות גיטוי על גבי כדוי אדער ווי כדוי על גבי גיטוי, א מענטש וואס האט דא א כלי וואס ער האט גע'טובל'ט ווייל ער וויל דאס גיין נוצן פאר זיין וויין, דאס הייסט, ער האט דא א לאך אויפן ערד וואס אינעווייניג לייגט אריין אסאך טרויבן, ס'איז דא נאר לאך נאך א לאך לעבן דעם וואס איינמאל ער קוועטשט אויף די טרויבן ער שטייט אויף דעם הייבט עס זיך אן ארויסצורינען דעם טרויבן זאפט, כאפט זיך עס אונטן אויף, און יעצט דארף ער האבן א כלי פאר זיין וויין דא. דאס איז געווען זיין כוונה איך גיי יעצט מטהר זיין מיין כלי צו גיין מאכן וויין. יעצט למעשה שפעטער איז ער מחליט ווייסטו וואס ניין פאר די וויין וויל איך עס נישט האבן איך וויל עס האבן פאר מיין אויל איך האב דא א פרעס וואס איך האב מיט א גרויסע האלץ האב איך דארטן צוקוועטשט אליווס ס'קומט מיר ארויס אויל יעצט מיין כלי וויל איך האבן פאר דעם יעצט בשעת מעשה ווען ער האט מטהר געווען זיין כלי האט ער עס געמאכט פאר די טויבן. און ס'איז געווארן תוה. יעצט איז ער מחליט ניין איך גיי עס נוצן פאר מיין עולה. און די שאלה איז יעצט, די טבילה, דאס איז קלאר אז די טבילה האט געארבעט. און איך דארף נישט האבן עפעס א נייע טבילה. נאר וואס? עפעס אזא געפיל זאך. ער פילט, כ'האב עס געמאכט פאר א', יעצט גיי איך עס נוצן פאר ב', וויל איך עס נאכאמאל גיין טובל'ן. און דאס איז די הלכה וואס די משנה זאגט, אויסער, יא, דאס לאז איך דיר מאכן. און די זעלבע זאך איז אויך מחבירה לחבירה. אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, כיצד מחבירה לחבירה, וואס מיינט דאס? אויף דעם זאגט די גמרא, היה אוכל בחבירה זו ורוצה לאכול בחבירה אחרת, האט געגעסן מיט איין חבירה, יעצט איז ער מחליט ווייסט וואס ניין, לאמיר עסן מיט א צווייטע חבירה, ווי מיר ווייסן דאך ווען ס'קומט צו קרבן פסח, מוז זיך זיין א חלק פון א חבירה וואס מ'מוז זיך איינשרייבן פארן קרבן פסח, פארן שחט'ן, און ער האט מחליט געווען איך גיי עסן מיט חבירה א', גע'טובל'ט זיינע זאכן לשם חבירת א', שפעטער האט ער מחליט געווען ווייסט וואס ניין. ס'איז נאך דא גענוג צייט, מ'האט נאכנישט גע'שחט'ן קרבן פסח, לאמיר טוישן צו חבירה ב'. אבער איך האב דאך גע'טובל'ט מיינע זאכן פאר חבירה א'. זאגט ער ווייסט וואס לאמיר עס איבערגיין טובל'ן. און אויף דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן א רשות בידו. אז דו טובל'סט נאר פאר אזא סארט זאך וואס דו ביסט נישט מחיוב צו גיין טובל'ן, נאר דו פילסט, איך האב געמאכט פאר א', ניין איך וויל עס מאכן נאכאמאל א טבילה פאר ב', דאס מעג איך מאכן. דאס איז סיי צו איך האב עס מחליט געווען פאר וויין געטוישט צו אויל אדער אויל צו וויין, די זעלבע זאך ווען איך וויל טוישן מיין חבירה מעג איך עס נאכאמאל איבערטובל'ן וויבאלד איך וויל יעצט גיין טוישן מיין חבירה. זאגט די הייליגע משנה, בשמיא אומרים מביאין שלמים ואין סומכין עליהן, אבל לא עולות. די משנה ברענגט אונז א נייע דין יעצט. א מענטש שפאצירט זיך אריין דעם ערשטן טאג יום טוב אין בית המקדש אריין, לאמיר זאגן יום טוב אינדערפרי, סוכות, קומט אריין אין בית המקדש, און ער זאגט פארן כהן, איך וויל מקריב זיין א שלמים, איך וויל מקריב זיין א עולה. מעג איך דאס טון, אדער זאג איך ניין, היינט איז יום טוב, ווייב איז חול המועד, מארגן העסטו גיין מקריב זיין דיין קרבן. אויף דעם זאגט מען בשמאי זאלסטו וויסן אזוי, מביאין שלמים. ווען דו ווילסט מקריב זיין א קרבן שלמים, געזונטהייט, קענסטו עס מקריב זיין. די תורה זאגט אונז יעדע זאך וואס איז צורך אוכל נפש מעג איך טון אויף יום טוב, פונעם שלמים גייסטו דאך עסן, איז דאס צורך אוכל נפש, נאר אויב איז אויך געזונטהייט, קענסטו גיין מקריב זיין א קרבן שלמים. לייג דא אבער צו, וויי סומכין אליין, די סמיכה וואס איך דארף מאכן, דאס קענסטו נישט מאכן. היות ווען דו מאכסט סמיכה מוזטו עס מאכן בכל כוחו. בין איך זיך משתמש מיט א בעל חי, מדרבנן איז דאס אסור, און פאר דעם ווייען סומכין אליין. לייגט ער אבער צו, אבל לא עולת. גיין מקריב זיין א קרבן עולה, דאס קענסטו נישט מקריב זיין. די קרבן עולה איז דאך כלול למזבח, דו גייסט גארנישט עסן דערפון, איז דאס נישט קיין צורך אוכל נפש, אויב אזוי א קרבן עולה, דאס מעגסטו נישט מקריב זיין. ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן, מביאין שלמים ועולות וסומכין אליין. בית הלל זאגן ניין. קענסט מקריב זיין א קרבן שלמים, קענסט מקריב זיין א קרבן עולה, קענסט מאכן סמיכה, אלעס קענסטו מאכן אינגאנצן נארמאל. דאס הייסט אז מען קוקט יעצט אן די משנה, זעט מען דא א בילד א מחלוקת צווישן בית שמאי ובית הלל. בשמים האבן געזאגט קרבן עולה, נע, קען מען נישט גיין מקריב זיין, דו גייסט גארנישט האבן דערפון, דו מעגסט עס נישט מקריב זיין. בערסילער זאגט יא קענסט עס יא מקריב זיין. קרבן שלמים איז יעדער איינער מסכים מען קען עס מקריב זיין, די שאלה איז נאר מאך איך יא סמיכה צו מאך איך נישט סמיכה. אזוי זעט מען פון אויבן אויף די מחלוקת דא אין די משנה. אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, וממילא קומט די אמורא עילה און ער קומט יעצט אויסטייטשן וואס איז דא פונקטליך די מחלוקת צווישן בשמאי און בערסילער. אמר אלה, זאגט אלה אזוי, מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך ועולת ראיה לקרב. זאגט ער אזוי, די גאנצע מחלוקת וואס אונז האבן דא געמיינט איז א ברייטע מחלוקת, יעדע קרבן עולה, יעדע קרבן שלמים, אויף דעם קריגט מען זיך דא בשם אבית הלל, זאגט אלה ניין, די מחלוקת איז דא אסאך א קלענערע מחלוקת, די מחלוקת איז נאר אויף א קרבן וואס איז א יום טוב'דיגע קרבן, דאס הייסט אזוי, אז איך וויל מקריב זיין א שלמים, וועלכע שלמים? די שלמי חגיגה, אז איך וויל מקריב זיין א עולה, וועלכע עולה? די עולה זרעי', אויף דעם קריגט מען זיך דא בשמאי ובשלום, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אזוי, א איד וואס קומט עולה רגל זיין, דארף ער ברענגען א עולה ס'ראי', דאס איז אן עולה וואס ער דארף מקריב זיין. ער דארף אויך מקריב זיין א קרבן שלמים, די שלמי חגיגה וואס דאס דארף ער מקריב זיין. דאס זענען שפעציעלע יום טוב'דיגע קרבנות. און אויף דעם זאגט אילע, אויף דעם איז דא די מחלוקת צווישן משהמ א בית הלל, מעג איך עס יא מקריב זיין אויף יום טוב, אדער ניין ווארט אויף חול המועד. בית שמאי זאגט, שלמים, וועלכע שלמים? די יום טוב'דיגע שלמים, די שלמי חגיגה, אה דאס קענסטו מקריב זיין. די עולא, וועלכע עולא? נישט סתם עפעס א עולא. די עולא די עולא סעריע, דאס מעגסטו נישט מקריב זיין. ווארט אויף חול המועד. מה שאין כן בית הלל זאגט ניין, ביידע, סיי די עולא סיי די שלמים, מעגסטו גיין מקריב זיין, און דאס איז דא די מחלוקת צווישן בשם און בית הלל. און ווי רשי ברענגט שוין ארויס, ווען מען רעדט דא פון א עולא, און אויב רעדט מען א יום טוב'דיגע עולא, מיינט מען נישט די קרבן עולא וואס איז אלס תמיד וואס מען האט געברענגט יעדן טאג, צו די קרבן מוסף וואס מען געברענגט, דאס זענען זאכן וואס זענען חיוב חיי והיום, דאס איז אויפן ציבור, דאס רעדט מען נישט דא. די שאלה איז נאר מיין פריוואטע עולה, וועלכע עולה? עולה זריעה. מיין פריוואטע שלמים, וועלכע קרבן? שלמי חגיגה, די יום טוב'דיגע קרבן, דא איז דא די מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל. און ווי אילוז שמועסט עס אויס. די בית שמאי סברי, בית שמאי האבן געהאלטן, וחגאות ומוסר חג לה', חגיגה אין, עולה זריעה לא. הגם איך האב דיר שוין געזאגט זאלסטו וויסן, דו מעגסט מקריב זיין א קרבן שלמים, פארוואס וויבאלד ס'איז צורך אוכל נפש, דו גייסט דאך עסן דערפון. לייג איך דיר אבער צו, די פסוק זאגט אונז דאך וועלכע גרויסע מוסר חג לה', וואלט איך געמיינט יעדע זאך וואס איז לה' מעג איך גיין מקריב זיין, און אינקלודינג אין דעם איז אויך א קרבן עולה. אויף דעם זאג איך דיר ניין, וחגאות מוסר חג, די ווארט חג איז איבריג, נאר א זאך וואס איז א חג, נאר די חגיגה דאס מעגסטו גיין מקריב זיין, אבער א קרבן עולה דאס מעגסט נישט מקריב זיין. קומט אויס איז אילן מארס בשיטת בית שמאי, עולה מעג איך נישט מקריב זיין, וועלכע עולה? עולה זריעה. שלמים מעג איך יא מקריב זיין, וועלכע שלמים? שלמי חגיגה. און מסילת סוברים מסילת זאגן די פסוק ענדיגט צו מיט לשם, כל דער לשם, יעדע זאך וואס איז לשם, אבער ס'איז דומה לחג, דאס הייסט ס'איז א קרבן וואס איז דווקא יעצט געברענגט געווארן פאר יום טוב, דאס מעג איך מקריב זיין, און פאר דעם קענסטו מקריב זיין א קרבן עולה, וועלכע עולה? עולה זכיה, שלמים, שמן חגיגה, דאס מעגסטו קומען מקריב זיין אויף יום טוב, און דא לייגט אילע צו א וויכטיגע פוינט, אב נדרים ונדבות, ווען מען רעדט אבער פון נדרים, א מענטש זאגט הרי י לי, אדער נדבות, הרי ז, דעמאלס די והכל עין קרובין ביום טוב, דאס האלט יעדער איינער זאגט אילע, דאס קען מען נישט גיין מקרב זיין אויף יום טוב, אז איך האב סתם דורכן יאר געזאגט, איך וויל מקריב זיין, איך מאך מיך א נדר, צו איך מאך מיך א נדבה א קרבן שלמים, צו איך מאך מיך א נדר אדער א נדבה א קרבן עולה, אויף דעם זאגט אילן, אויף דעם איז נישטא קיין מחלוקת, יעדער איינער האלט אז א קרבן וואס האט נישט קיין שייכות צו יום טוב, קענסט נישט קומען יעצט אויף יום טוב זאגן אה, יעצט יום טוב היינט וועל איך עס מקריב זיין, ווען מ'האט א קרבן וואס איז א שאלה פון יום טוב'דיגע קרבן, שלמי חגיגה או לסריע, דא האב איך א מחלוקת בשם אבית הלל. אבער סתם א פרעמדע קרבן לאמיר דאס אנרופן, א זאך וואס איך האב פשוט צוגעזאגט דורכ'ן יאר, אויף דעם איז נישט דא וואס צו שמועסן, אויף יום טוב קען איך נישט גיין מקריב זיין אזא קרבן. און זאגט ער וכן אמר רב אדא באהבה, נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב. סתם נדרים און נדבות וואס דו האסט זיך צוגעזאגט דורכ'ן יאר, זאלסטו וויסן אין קרבים ביום טוב דאס קענסטו נישט גיין מקריב זיין אויף יום טוב. דאס הייסט אילו זאגט איך בין נישט די איינציגסטע וואס איך האב באקומען די מימרא, איך בין נישט די איינציגסטע וואס איך האב די מסורה, רב אדא באהבה זאגט אויך אזוי, אז אפילו די משנה בעצם טייטשט דארט שלמה, וואלט געקענט זאגן יעדע שלמים, עולה, יעדע עולה, זאגט ער ניין, ס'איז נישט יעדע עולה, ס'איז נישט יעדע שלמים, ס'איז נאר יום טוב'דיגע, וכן אמר רב אדא באהבה נדרים ונדבות זיין קרבים ביום טוב. אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי, מאי סבי'? אמר רב שמעון אלעזר, איך האב דא א ברייתא, די תנא זאגט אונז אזוי, לא נחלקי בשמאי בית הלל על אילו שאינו של יום טוב שאינו קייווע ביום טוב. זאגט מיר די ברייתא אזוי, זאלסט וויסן, צווישן בית שמאי און בית הלל איז נישט דא קיין מחלוקת על אילו שאינו של יום טוב, דאס הייסט סתם א אילו וואס איך האב זיך צוגעזאגט דורכ'ן יאר, אוודאי שאינו קייווע ביום טוב. ועל שלמים שהיין של יום טוב, אבער שלמי חגיגה, דאס הייסט א יום טוב'דיגע שלמים שקרבים ביום טוב, אוודאי דאס מעגסטו גיין מקריב זיין אויף יום טוב. על מה נחלקי ווי איז יא די מחלוקת? על עולשי של יום טוב, אויפן עולת ראיה, ועל שלמים שאינן של יום טוב. און די שלומים וואס איך האב מיך סתם צוגעזאגט דורכ'ן יאר. שבשמיא אומרים לא יביא, און בית הלל אומרים יביא. בית שמיא זאגן דאס מעגסט נישט מקריב זיין, און בית הלל זאגן מעגסט עס יא מקריב זיין. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט איין מינוט. דו אילע ביסט מיר געקומען זאגן, אז אין די משנה האסטו פארטייטשט אז יעדער איינער איז מודה, אז שלומים וואס איך האב זיך צוגעזאגט דורכ'ן יאר, קענסטו נישט מקריב זיין. דא זע איך א טענה אין די ברייתא זאגט מיר, זאלסטו וויסן אז שלמה וואלט דיר עס זיך צוגעזאגט דורכן יאר, קען איך יא מקריב זיין אויף יום טוב. און אויב אזוי יעצט האב איך דא א פראבלעם. די אלע וואס מוז קומען טייטשן די משנה אויף איין וועג, ווען איך האב א ברייתא, הייסט די תנא זאגט נישט אזוי ווי דיך דיין מורה, און ער זאגט זאלסטו וויסן אז שלמה וואלט זיך עס צוגעזאגט דורכן יאר, מעג איך יא גיין מקריב זיין. יעצט האב איך א פראבלעם מיט די חילוק.

טייטשט אויס די משנה זאגט אזוי די ברייתא אז יעדע קרבן וואס האט נישט קיין שייכות צו יום טוב איין קרבן קען איך נישט מקריב זיין נישט קיין חילוק צו עס איז א עולה נישט קיין חילוק צו עס איז א שלמים מעגסט עס נישט מקריב זיין ווייל שלמים שהן של יום טוב אבער יום טוב'דיגע שלמים שקרבים ביום טוב אוואדע דאס מעגסטו יא מקריב זיין על מה נחלקי ווי איז די מחלוקת על עולה שהיא של יום טוב אויף א עולה די עולה איז ריאה שבשמיא אומרים לא יביא, ובית הלל אומרים יביא. בשמיא זאגן קענסט עס נישט מקריב זיין, און בית הלל זאגט קענסט עס נישט מקריב זיין. דאס הייסט, איז די גמרא יעצט געגאנגען, כדי די ברייתא זאל שטימען מיט אילת, וואס אילת איז געווען אזוי זיכער מיט זיך, דאס איז די מהלך און האט דאך געזאגט וכן אמר אביי דבאהבה, זאגט די גמרא, אקעי ווייסט וואס די ברייתא דארף משנה זיין מיט אביסל. ווען די ברייתא זאגט מיר די עולא קען איך נישט מקריב זיין, וואס הייסט די עולא? סתם אן עדה נדבה עולא קען איך נישט מקריב זיין אויף יום טוב? איז דאס נישט נאר די עולא, נאר עס איז די שלמים אויך אינקלודעד, און פאר דעם קומט יעצט אויס, סיי די שלמים קען איך נישט מקריב זיין זאגט מיר די ברייתא, דאס הייסט די יערליכע שלמים, א סתם שלמים וואס דו האסט צוגעזאגט דורכ'ן יאר קען איך נישט מקריב זיין אויף יום טוב, און דאס איז טאקע וואס אילער האט אונז געזאגט, אז א שלמים וואס קומט דורך אן עדה מיט א נדבה קען איך נישט מקריב זיין. דאס הייסט וויבאלד מ'האט דא אביסל געטוישט די נוסח הברייתא שטימט עס יעצט זייער גוט מיט אילן. און אויף דעם זאגט די גמרא, ר' יוסף אמר ר' יוסף זאגט, איין מינוט, תנאי שקלת מעלמא? וואס דו האסט אדורכגעזוכט אלע תנאים, און דו האסט נישט געטראפן קיין צווייטע טענה וואס זאל סופארטן אילן, האסטו גענומען די ברייתא, און ביסט געגאנגען טוישן די ברייתא. זאגט ער וואס עפעס? וואס פעלט עס אויס? פארוואס מוז איך דא גיין איבערטוישן די גאנצע ברייתא, און זאגן אז אפילו רב שלז בר רב שמעון איז מסכים אה, אז השלמה וואס מ'האט צוגעזאגט דורכן יאר קען איך נישט מקרב זיין? פארוואס פשוט זאל שטימען תהילה? פרעגט אים האסט געזוכט אלע תנאים? דו ווייסט נישט דא נאך אזא טענה? לאז די ברייתא אזוי ווי ס'איז. און פאר דעם זאגט ער תנאי היא, דאס איז באמת א תנאים, א חלוקת תנאים. און פאר דעם לאז די ברייתא די וועג וואס זי איז געווען. אז אוודאי די ברייתא האט געהאלטן אז שלמים וואס קומט דורך א נדר מיט א נדבה מעג איך יא מקריב זיין אויף יום טוב. איי ס'קלאפט נישט מיט אילע? זאגט אקעי תנאי איז א מחלוקת תנאים. אילע האלט ווי די אנדערע טענה. די תניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, שלמים ארבעים מחמת יום טוב, ב יום טוב, אז איך האב א קרבן שלמים וואס קומט מחמת יום טוב, וואס הייסט א שם חגיגה אויף יום טוב, בשמי אומרים סומך עליהם ערב יום טוב ושוחטים ביום טוב, זאגן בשמי די סמיכה מעגסט נישט מאכן אויף יום טוב נאר מוזט עס מאכן ערב יום טוב, רבי הלל אומרים סומך עליהם ביום טוב ושוחטים ביום טוב. די דין האמער שוין געהאט. יעצט ענדיגט די ברייתא צו און זאגט די ברייתא אויף נדרים ונדבות, נדרים מיט נדבות די והכל אין קרבים ביום טוב האלט יעדער איינער מען טאר עס נישט מקריב זיין אויף יום טוב, זע איך דא א קלארע טענה וואס זאגט אונז, נדרים ונדבות. וועלכע נדרים ונדבות? די שלמים! זאגט מיר די תנא אז זאלסטו וויסן, טארסט עס נישט גייען מקריב זיין אויף יום טוב. און אויב אזוי שטימט עס זייער גוט מיט אילן. און פאר דעם זאגט די גמרא אזוי. איך האב טאקע שיטת אילן, וואס ער האט מיר געזאגט, נדרים ונדבות, שלמים, פון א גאנץ יאר, גייסטו נישט מקריב זיין אויף יום טוב. האב איך געוואלט זאגן דאס רב לאזער ביי רבי שמעון'ס ברייתא און עס אויסטוישן, זאגט רבי יוסל גיי נישט טוישן קיין מעשה'ס, גיי נישט טוישן קיין ברייתא'ס, לאז די ברייתא אזוי ווי ס'איז, און ער קריגט זיך טאקע און ער האלט מען מעג עס יא מעכב זיין. איי אלעזר מורה, רב לאזער ביי רבי שמעון דאך א טענה? ביסט גערעכט, אבער איך האב נאך א טענה, וואס די צווייטע טענה זאגט אזויווי אלה, אז אב נדרים ונדבות די והקל עין קריבין ביום טוב, און פאר דעם האב איך א טענה וואס זאגט אזוי ווי אילע, איך האב רב לוז ברב שמעון, און פאר דעם דאס טאקע מחלוקת תנאים, מעג איך גיין מקריב זיין א קרבן שלמים וואס איך האב זיך צוגעזאגט דורכן יאר, האט נישט קיין שייכות צו יום טוב, נאר איך האב מיר עס צוגעזאגט דורכן יאר, מעג איך דאס מקריב זיין, אדער ניין מעג איך דאס נישט מקריב זיין, אילע געהאלטן אז נישט, רב לוז ברב שמעון געהאלטן אז יא, און די צווייטע ברייתא וואס מען האט יעצט געברענגט איז אזוי ווי אילע אז ניין מען קען עס נישט גיין מקריב זיין.